जे पैजामा पहिरे छै ओ अपन नारा लगेते ने यार हम पैजामा वाला नारा के नहीं बात कर रहल छियो रे तू जे देशद्रोह वाला नारा सब लगा रहल छी तय के बात कर रहल छियो राष्ट्रगान शुरू कर मूर्ख मंत्री जी के आबा दियो ना यार आयो मूर्ख मंत्री जी लेट भ गेलखिन यार हाथ दे छै यार ये हाथ दे छै अरे ओ दुकान पर छैत कोन दुकान पर विधानसभा के बाहर झंडा के दुकान खोल लेलखिन है ने ओई माँ दू तीन दिन पहले गणतंत्र दिवस से दू तीन दिन पहले विधानसभा के बाहर झंडा के दुकान खोल लेलखिन है मुख्यमंत्री जी राव भाई बिहार सरकार लग एतेक पाई छै तैयो झंडा बेच के गुजारा करै छथिन अरे ओ इनकम टैक्स आईडी वाला ईडी वाला सब छापा मार के सबटा पाई ल के चल गेले है यार लोकसभा चुनाव लड़े लेल पाई नहीं बचल छैन वह दुआरे तिरंगा झंडा बेच के जे छै से किछ पाई जुटा रहल छै 26 जनवरी के फायदा उठा के तिरंगा झंडा बेचना शुरू कर देलखिन है यार ईडी e वाला सब तो पूरा देश में छापा मार मार के परेशान कर देलके सबके छापा तक तो ठीक छै मुदा मुख्यमंत्री जी के ससुर सोना के औठी देने छलखिन ओहो लऽ कऽ चलि गेलै यार इनकम टैक्स वाला सब आ हुनकर साइर पर सेहो नजर छै इनकम टैक्स वाला के हम देखैत रहिए भीतरे आँखि से देखैत रहे खैर जे भी छै जन गण मन शुरू कर आ स्वतंत्रता दिवस के समारोह के संपन्न कर हाय गणतंत्र दिवस छै आइ स्वतंत्रता दिवस नहि आइये के दिन सोनिया गांधी अंग्रेज सबसँ लड़ल रहथिन अरे लेकिन सोनिया गांधी तऽ अपने अंग्रेज छै यार इटली के तहन राहुल गांधी लड़ल हेथिन अहीं सोचियो कियो ने कियो तऽ लड़लै अंग्रेज से तहने ने आजादी भेटलै अरे भाई महात्मा गांधी लड़ल रहथिन अंग्रेज के खिलाफ यार तू सब रह दही तू दिमाग के दही कऽ देला भाग दिमाग के बाप भय कऽ के राखि देलक गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर महापुरुष सबके बात भ भऽ रहल छै तऽ अहाँ तमसा किया रहल छियै यार अच्छा राहुल गांधी आ फिरोज गांधी सब तोरा महापुरुष देखाइ छौ नै हमरा लेल तऽ वएह महापुरुष छथि हुनको बियाह नहि भऽ रहल छनि हमरो बियाह नहि भऽ रहल अछि समस्त बिहार पुलिस मूर्ख मंत्री जी के सलामी दे रे हे पहिने झंडा फहरा के बुनिया बाट तहन बियाह दान करिहे समस्त बिहार पुलिस मूर्ख हे मंत्री सलामी बाद में दी है झंडा फहरा के पहने बुनिया दे जल्दी से भूख लगले नहीं दे बुनिया यारो इंडिया गठबंधन वाला कह रहल अछि सीट नहीं देब तू सब कह रहल छै बुनिया नहीं देब भाई चल की रहल छै हिंदुस्तान में अरे भाई बुनिया रहते तहन न देब बुनिया हम सब अनबे नहीं के लिए यार किए रो किए नहीं अनली अरे हम सब सोचलिए जे अहाँ बुनिया लऽ कऽ एबै ताहि दुआरे हम बुनिया लऽ कऽ नहि एलहुँ है यार अच्छा सरकार बनाबै लए सीटो हमही जीतू आ बुनियो हमही कीनू रे डिया जी तोरा कहने रहियो ना बुनिया लोले हम गेल रही बुनिया लाबै ले मुदा इनकम टैक्स आ ईडी के अधिकारी सब ठार भऽ कऽ बुनिया के दुकान पर हमरा से हिसाब किताब मांगऽ लगता ईडी वाला सब तो और परेशान को देने अछि कल झरा फिरे लेल गेल रही ओते छापा मारे ले पहुंच गेल यार कते समझलिए कि भाई हम तो फ्रेश होई ले एलो है ओकरा सब के भेले कि हम सोना चांदी नुकबे ले पहुंच गेलिए क यार हद छे आरो करिया की भेलो झंडा नहीं फहरेलौ अब अहाँ के छी भाई अहाँ के छी अरे ई बिहार सरकार के मूर्ख मंत्री छथिन हाँ तो हम की करिए गे माई गे तू किया एली है तो से कह हमरा पहने भोरे भोरे भोरे भोरे कहला क्या जाए तरकारी नहीं बनबिया बुनिया लऽ कऽ आबि रहल छी जल्दी चली बाप बैसल छौ रोटी लऽ कऽ बुनिया के आस में

सरस्वती पूजा में तो हम सब भर गाम से प्रसादी मंगलिए आ एक महीना तक रोटी संगे चलले हमरा घर में रोज रोटी बुनिया आ द- आटा वाला प्रसाद के तो रोटी बनेलिए आ बुनिया जे भेटले वह रोटी बुनिया सने एक महीना तक खेलिए रात को राव पाय ई सबटा विपक्षी नेता सबके साजिश छै बिहार के गरीब बनबै के कहतो एकरा तरकारी नहि जुड़े छै तऽ बुनिया सने रोटी खाइ छै लेकिन सत्ता में तो अहाँ बैसल छियै ने मूर्ख मंत्री जी धौ ई चुनावी झंझट सब बाद में करब फिलहाल अहाँ झंडा फहरा के जल्दी बुनिया बांटू हमर बाबूजी के रोटी टटा गेलै ए अतः झंडा तोलन के लेल फूल सब सुखा गेलै से किछु नहि आ हिनकर बाबू के रोटी टटा गेलनि ताहि लए बाप बाप के नहि छथि हे जण गण मण शुरू कर आ झंडा फहरा जल्दी हमरो दिल्ली निकलबाक अछि अच्छा हाँ दिल्ली में आई गठबंधन वाला मीटिंग छै ने ताहि दुआरे ने अरे नहीं यार ओ तो झंडा तोलन में जिलेबी के व्यवस्था छै ने उहे लेल जिलेबी खाइ लेल फ्लाइट से दिल्ली जेबै सरकार के पैसा जबे कि तोहर बाप के पैसा जबो जाए जे बाप बाप के ने छतुरे सुनू ना मूर्ख मंत्री जी दिल्ली जाए रहल छी तऽ राहुल गांधी से हमरा लेल टिकट के बात जे छै से कऽ लेबै मुसहरी टोल लोकसभा से हमहूँ दू हजार चौबीस मे जे छै से चुनाव लड़ि लेब के घर में तोहर रोज रोज मार भात ले लड़ाई होइ छौ आ तू चुनाव लड़ाई के बात करे छे सर के झंडा फहरो बुनिया ले आ निकल एतऽ से चल झंडा फहराबै से पहिने हम चाहे छी जे तू 26 जनवरी के ऊपर दू लाइन कही छब्बीस जनवरी के ऊपर

जतय अहाँ सबके भेटत कैजुअल शर्ट फॉर्मल शर्ट स्कूल यूनिफॉर्म ऑफिशियल यूनिफॉर्म कॉरपोरेट यूनिफॉर्म मास लेवल पर मंगवावे के लेल और संगे संगे कपड़ा के कोनो भी तरह के बिजनेस हिनका सब संगे जुड़ के करे के लेल अहाँ सब संपर्क क सकै छी